Мөселман кешесенең иң зур коралы ул дога. Мөселман кешесенең иң зур коралы дога Аллаһу субхана ва тәгаләдән без һәрвакыт сорарга тиеш, я Раббым, иминлек бир. Я Раббым, тынычлык бир. Я Раббым, факирлек, мөхтаҗлык, түбәнлек хәленә төшермичә, илебезгә, җиребезгә хәерле, рәхмәтле тормышлар, балаларыбызга хәерле киләчәк, динебезнең үсешен, мәчетләребезнең эшләвен, Шушы мәчетләребездә вәгазьләр сөйләнеп, халыкларга иман нуры һәм Исламияткә бер чыганак буларак илебезнең бәрәкәтен насыйп әйлә дип, Аллаһы Тәгаләдән дога да кылып сорарак тиеш. Менә җәмәгать соңгы вакыттагы мөселманнарга иң кирәкле булган әйбер, ул ике нәрсә. Мөселман кешесе Аллаһы Тәгаләгә таянырга тиеш иң әүвәл. Иң беренче булсын доган. Аннан соң мөселман кешесе сәбәбен дә кылырга тиеш. Тәвәккәл кылырга кирәк сәбәп белән. Әгәр дә без юлга чыктык икән, автомобильгә утырдык икән, рульгә тотынгач, иң беренче сәфәр догасын кыл. Аннан соң рульне тотып барырга кирәк барыбер. Йорт салырга дип буш урынга чыктык икән, иң беренче дога кыл, я Раббым, шушы урында йорт салырга ярдәм ит дип, аннан соң төзелеш материалларын туплый башла. Дога һәм сәбәп. Дога һәм гамәл. Дога һәм үзеңнең тырышлыгың. Менә шушы безнең тормышыбызда да мөселман халкы иң әүвәл дога кылсын илебез өчен, тормышыбыз өчен, бала-чагаларыбыз, оныкларыбыз өчен Аллаһы Тәгаләдән сорыйк. Һәм соңыннан җәмәгать үзебезнең мөмкин кадәр шушы илебезгә булган сәбәпне дә, минемчә, кылу дөрес гамәл булып саналыр. Коръәни Кәримнең Бакара сүрәсендә Аллаһ Субхана вә Тәгалә әйтә, сез күпләрегез ул аятьне белә, Вәләнәблүәннәкүм,

Яки сәламәтлекләрен киметеп, яки берәр якын туганы, бигрәк тә сабый нарасыйларын бу дөньядан ахирәткә алып китеп сыныйм, ди. Аллаһы Тәгалә, җәмәгать, бу дөньяда сынау бирә.

Дөреслектә, ди, Расүлебез әйтә, Аллаһ Тәгалә авыру да бирә, дәва да бирә. Һәр авыруның үзенең бер давасы бар. Аллаһ Тәгалә бирә сынау, сынау вакытында нишлим икән дип, башны бәргәләп, Ниндидер кайгы-хәсрәттә, авырлыкта, малны югалтканда, сәламәтлекне югалткан вакытта җәмәгать Аллаһ Субхана вә Тәгалә аның бирә чыгу юлын да. Шуңа күрә иң әүвәл әйтәсем килә җәмәгать, һәрбер мөселман кешесе Хаҗ сүрәсенең 11-нче аятен укып карасын иде тәфсирен. Хаҗ сүрәсе 11-нче аят. Ва минән наси мә я'будаллаһа аля харфин. Кайбер мөселманнар Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылалар яр читендәге кебек, ди. Менә ярның читендә дога кылалар, ди. Ягъни, рәхәт вакытта, акча булган вакытта, сәламәтлек булган вакытта мәчеткә дә йөргәли ул. Аллаһу Субхана ва Тәгаләгә сәҗдә кылып, әле бит акча бар җири, настроение бар, мәчеткә килергә дә. Базарда эш бара, үрүк сатыла. Эш китте пока. Мәчеткә йөрергә була. Бераз шунда Коръән дә укып алыйм. Әйбәт бит, җан тыныч. Бурычларны түләп бетердем, квартплата булды, аренданы түләдем дә, менә пока җан тыныч. Менә хәзер бераз намаз укып алсаң да була. Аллаһ Субхана ва Тәгалә мөселман кешесенең сәүдәсе, тормышы матур гына барганда, намаз укыганда тота да төшерә сынауга, нишләрсең? Менә кайберәүләр яр читендә укыган кебек ди. Рәхәт вакытта укый, Аллаһы Тәгаләгә сәҗдә кыла, как бер проблема чыга, ачуланган кебек Аллаһы Тәгаләгә. Намазга да вакыты юк. Аллаһы Тәгалә сыный, авыр вакытта син кем янына барырсың икән, дип. Синең өчен авторитет кем булыр икән ул вакытта, дип Аллаһ сынау бирә. Менә шушы аятьне җәмәгать өйрәнергә кирәк.

Аллаһы Тәгаләне иң беренче урында калдыра. Кайвакытта карыйсың, дәрескә йөри. Ник йөри? Эше бар әйбәт. Карыйсың, кая ул? Аның эше чыкты. Намазга йөри, әйбәт вакытта, эше бар, акчасы бар. Как проблема? Юк. Рәхәт вакытта кайбер хатын-кызлар менә укып чыккан мәдрәсәне яулык бәйләгән. Аннан соң проблема туа, әтисе кычкыра, әнисе аңламый. Яки йөргән җегете өйләнмим ди, яулык белән йөрсәң дип проблема. Яулыгын сала. Проблема бит. Акча бар иде, югалды. Менә хәзер алдаласаң да була инде. Чөнки кайтарырга кирәк, бурычын түләргә кирәк. Менә хәзер ялганга керсәң дә, гынахка керсәң дә, рибага керсәң дә була. Ни өчен проблема бит? Ә проблема булмаганда намазны укыды, гынах кылмады. Как проблема? Хәзер риба да ярый, бур... алдаларга да ярый, ялганларга да ярыймы? Рәхәт вакытта намаз укып йөрде, авырып китте, хәзер сихерчегә барсам да ярыймы? Кайбер мөселманнар рәхәт вакытта намаз укып йөриләр, авырып китәләр, бер ай, ике ай, өч ай терелә алмый, кая барырга, мамандышка, сихерчегә. Соң син бит әле хаҗдан гына кайттың, дим. Юк инде барган Әлкигә тегендә Марига. Менә читтә тора кайбер мөселман. Шуннан соң җәмәгать Аллаһ Тәгалә әйтә, мондый мөселман ди, дөньясын һәм ахирәтен югалтты ди. Хасира дөнья вәл ахира. Чөнки җәмәгать Аллаһы Тәгаләгә ахирәткә ышанмаган имансыз кеше хет бу дөньяда бөтен әйберне ала инде. Но бу мөселманның ни дөнья юк, ни ахирәт. Шуңа күрә мөселман кешесе менә бу Хаҗ сүрәсенең 11 нче аятында кебек читтә торып гыйбадәт кылырга тиеш түгел. Рәхәт вакытта да, авыр вакытта да, сәламәт вакытта да, авыргач та, акчаң булганда да, югалткач та, инде ширеккә, ялганга, алдауга, көферлеккә барма инде. Ике тарафта да бер телле булып кал. Мактаган вакытта да шул ук мөселман бул, яманлаганда да шулай бул. Мактаганда да шулай бул, тәнкыйтьләгәндә дә шулай бул. Бай булганда да бул, факир булганда да бул, өстә булганда да, аста булганда да бер телле. Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылырга кирәк. Менә җәмәгать Коръәни Кәримдә дүрт мустәҗәб дога бар. Дүрт мөстәҗәб дога бар. Калганнары да бар. Анда мөстәҗәб догалар җәмәгать дүрт кенә түгел, әмма ләкин мин иң мөһим сезгә бүген дүрт мөстәҗәб дигән сүз, шушы доганы ихлас күңелдән кылсагыз, Аллаһы Тәгалә шул догагызныга җавап бирмичә калмый. Ягъни мөстәҗәб дигән сүз җавап бирелә торган дога. Менә мөселман халкы, мөселман дөньясы һәрвакытта белергә тиеш. Иң беренчесе җәмәгать Әл-Гимран сүрәсенең 173 һәм 174 аятләре. Җәмәгать, иң беренчесе ул курку. Бик нык курыккан вакытта. Күңелегезгә урын таба алмаганда, ниндидер бер аңлашылмаган бер вакыйга каршысында, курку алдында торган вакытта, Җаныгыз тетрәгән вакытта, җәмәгать, Әл-Гимран сүрәсенең 173 нче аятен дога буларак кылырга кирәк. Хәсбуналлаһу вә нигъмәл вәкил. Бу доганы җәмәгать Ибраһим галәйһиссәламне утка атыр алдыннан Ибраһим галәйһиссәлам кылган. Бу доганы Расулебез саллаллаһу алейһи ва саллям каршысында йөзләгән дошман килеп, сахабаларның күбесе куркып качып, артында Әбу Бәкр, Гомәр, Госман, Гали дүрт кенә кеше калган вакытта

Аллаһ Тәгалә вәгъдә итә, шушы доганы ихлас күңелдән кылсагыз, ди, хәлегезне нигъмәткә алыштырам, сезгә зарар тимәс, ди. Шушы хәлегезне үзгәртәм, Каршыгызда торган куркыныч хәлне, ди, сезнең өчен җиңеләйтәм, зарарын тидермим сезгә, ди, вәгъдә итә. Шуңа күрә беренче дога, мөстәҗәб дога Әл-Гимран сүрәсенең 173-нче һәм аңа җавап 174-нче аять. Икенче хәл, җәмәгать, икенче мөстәҗәб дога. Сез күбегез беләсез, җәмәгать, бу инде кешенең сәламәтлеге белән бәйле. Авыру, сырхау, берәр әгъза авырту, Әлбәттә, җәмәгать, сез инде уйлый күрмәгез, гел дога белән генә дип, юк, дәвалану да әйткән, әйтеп китте хәдистә, дәваланырга кирәк, дәвалар бар, әмма ләкин дәва алдыннан дога кылырга онытмагыз. Дәвалану алдыннан бар дога мустәҗәп Әйюб пәйгамбәр догасы. Әйюб пәйгамбәр кебек авырган һәм сабыр булган кеше дөньяда юк һәм булмаячак. Унсигез ел авырый, бөтен әгъзалары авырый, теле белән калебе генә исән-сау кала. Табыгыз миңа, җәмәгать, шундый кешене, бөтен дистәләгән әгъзаларыннан ике генә әгъза терлек, күз дә, борын да, тән дә, бөер дә, бавыр да, кан да, үпкә дә, бөтен әгъза авырта, тел! Хәм йерәк кенә эшли. Сабыр итеп карагызчы шундый авыруга унсигез ел. Бөтен әгъза авырый. Шул вакытта Аллаһ Субхана вә Тәгалә Җибраил галәйһиссәлам аркылы аңа иңдерә шушы доганы, бу дога җәмәгать Әл-Әнбия сүрәсенең 83 нче аяте.

Әюб галәйһиссәлам шушы доганы кыла. Больниска бар алдыннанмы, берәр авырту булгачмы шушы доганы кылсагыз, җәмәгать шифасын Аллаһ Тәгалә бирмичә калмый, чөнки 84 нче аятьтә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәстәҗәбнә ләһу". Җавап бирдек, ди. Фәкәшәфнә мә бихи мин дур. Һәм шушы догадан соң ди без җавап кайтардык, аның авыруын төзәттек. Аллаһ вәгъдә итә, Әйюб галәйһиссәламгә генә түгел, җәмәгать, Коръәни Кәрим Һудәл лил муттакин бөтен кешеләр өчен хидәят китабы. Теләсә кайсы мөмин мөселман кеше ихлас күңеленнән шушы доганы кылса, Аллаһ Тәгалә әйтә, авыруыннан дәвалыйм ди. Авыруыннан дәвалыйм. Әгәр дә бүген дога кылып, бүген төзәлмәдең икән, җәмәгать, Сез уйлый күрмәгез Аллаһ Тәгалә тарафында бозык уй. Менә дога кылдым, бардым, хәтта ул врач килмәгән дә, килми икән отпуска да. Рамил хәзрәт әйттек, төзәләсең дип, ә ул киткән отпускага. Язып куйган, ике атна булмаячак. Иртәгә дә кылдым, юк, өченче көндә кылдым. Җәмәгать дога! Бүген үк кылдың да ирештең түгел, кешенең шәт карнында харам ризык бар. Шәт синең тәүбә итмәгән гөнаһларың бар. Шәт синең үтәлмәгән фарыз гамәлең бар. Аллаһ Тәгалә кичектерде шушы үзенең рәхмәтен, врачны җибәреп отпускага, син бераз уйласын өчен догаңны өзмә, уйла. Тәүбә ит, чистарын, догаңны өзмә. Менә ни өчен бирелгән сиңа авыру. Догаңны өзмә, тәүбә ит. Фарыз гамәлләреңә каза кылып булса да төзәт. Менә шуннан соң Аллаһның рәхмәте килер, сиңа шифа килә. Өченче җәмәгать, дога. Ул җәмәгать кешенең тормышы авырайса. Менә авырайды тормыш. Матди яктан, икътисадый яктан, социаль яктан тормыш авыр. Менә шушы авыр тормыш җәмәгать Шушы вакытта дога бар, Юныс пәйгамбәр догасы. Юныс пәйгамбәр балыкның карнына эләгә. Балыкның карнында җәмәгать акуланың, китның ак эчендә карнында җәмәгать нинди хәл? Анда кислота, анда су. Моннан да авыр тормыш. Бармы? Нинди генә кечкенә квартира булмасын, шул квартирада дүрт кеше яшәсәк тә, китнең карны түгел бит, җәмәгать. Үзе тире, үзе үлми, үзе сәламәт, ярты карнында хава бар, шул хаваны гына булса да сулап, балык карнында эшкин яши.

Синнән башка илаһ юк, иң чиста пакь Син, йа Рабб! Инни кунту минәззалимин, дөреслектә мин гөнаһ әһеленнән булдым. Авыр тормыштан, авыр халәттән шушы Әл-Әнбия сүрәсенең 87 нче аятен догасын кылырга кирәк. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә 88 нче аятьтә җавап кайтарып нәрсә ди? Фәстәҗәбнә ләһу. Ишеттек без ди Юнысның догасын. Җавап кайтардык аңа.

Җәмәгать вәгъдә итә Аллаһ Тәгалә. Кызганычка каршы күп мөселманнар җәмәгать бүген догадан ваз кичебрәк, дөньяви сәбәпләргә күбрәк таяналар. Күбрәк уйлыйм, менә дөньяви сәбәпләрне эшләсәң, чыгырмын. Әлбәттә, чыга. Әмма ләкин җәмәгать, ул да Аллаһның рәхмәте белән чыга, тик азагы ничек булуын ул кеше уйламый. Шуңа күрә бүгенге көндә мөселман кешесе иң беренче Аллаһы Тәгаләгә таянырга тиеш. Авыр вакытта, авыр тормышта, авыр халәттә, авыр бизнеста, эшсез калганда, сокращение булганда, зарплатаң булмаганда, балаларыңа ризык җитмәгәндә, кием ала алмаганда догагызны күбәйтегез. Тәүбәгә күбрәк килеп, сәбәбен дә эзләгез. Шуннан җәмәгать өч көннән соң Юныс галәйһиссәлам чыга, балык карыныннан чыга. Чыккач җәмәгать иң авыр хәлдә чыгып җыгыла. Өч көн җәмәгать кислота эчендә ятыгыз әле сез. Чыгып җыгыла бер хәл юк. Аллаһ субхана ва тәра шунда нәрсә үстерә, каршында караса, кабак. кабак. Менә бу да үзенә бер күрә җәмәгать Коръәни Кәримнең сәламәтлек турындагы бер аяте. Иң беренче бик авыр хәлдә Аллаһ Тәгалә безгә тәкъдим итә кабак ашарга, чөнки ул сәламәтлеккә бик файдалы. Бу өченче дога. Һәм соңгысы, җәмәгать, дүртенчесе. Муса галәйһиссәлам Мисырга кайткач, шунда җәмәгать Фиргаун белән сөйләшкәннән соң, Фиргаун Фиргаун җәмәгать Муса галәйһиссәламнең Аллаһы Тәгаләдән расул икәнен аңлап, әмма ләкин мәсхәрә итү йөзеннән сихерчеләрне чакырып, 80 мең кеше җыела шушы ярышны карарга. Шунда җәмәгать, сихерчеләр җиңелеп, Муса галәйһиссәлам өстен калгач та, сихерчеләрнең башларын чауып, аякларын кискәч тә, Муса галәйһиссәлам үзенең шушы кавымына, Бәни Исраил кавымына кайткач, аларны эзәрлекли башлый Фиргаун кавымы әйтә Мусага, Кит моннан. Син килгәнче тыныч инде. Син килгәч, тынычлык бетте, дигәч, Фиргауннең ике туган агасы була, ул була мөэмин, Бәни Исраил кавымына килеп ул дога кыла. Кемнәндер явызлык көткәнде.

Сиңа мәкерлек белән һөҗүм иткән кешеләрнең бозыклыгыннан Мин саклыйм сине, диде. Шуңа күрә, җәмәгать, Коръәни Кәрим безне саклау, дәвалау, Хәлебезне җиңеләйтү өчен дә мустәҗәб догалар безгә бирә. Шуңа күрә мөселман кешесе шушы догалардан гафил булып, ерак булып яшәмәсен өчен. Безгә һәрберебезгә дә, җәмәгать, иң беренче шушы догаларга өйрәнергә кирәк. Шушы догаларны җәмәгать кабул кылына торган вакытлары намаздан соң, төнлә белән тәхәҗҗүд намазларыннан соң, яңгыр яки кар яуган вакытта яки ураза вакытында, ифтар вакытында, кадер кичәләрендә бик күп вак урыннары бар җәмәгать доганың кабул кылына торган. Әгәр дә догагыз әле кабул түгел икән, үзегезне карагыз, нәрсәне сез әле эшләп җиткезә алмадыгыз? Шуңа күрә, җәмәгать, һәрберебезгә дә дога һәм истигъфар, гамәл һәм сәбәп белән үзебезнең шушы сынау һәм авырлыкларыбызны җиңергә